גייט זיך א בחור אין גאס, און ער פרובירט צו אכטונג געבן די אויגן, ער פרובירט, ער גייט, ער גייט, ער וואקט, ווי ס'דארף צו זיין, ער פרובירט, אינמיטן, אה! די אויג האט עפעס באמערקט. די טאכטער, נע! גארנישט ווערד געווען די גאנצע זאך, ווי וועל איך באמיר זיך צאנהאלטן, איין אויג האט עפעס געזען, שוין ווייסט וואס לאמיר שוין קוקן, זאל שוין זיין, נאכדעם אבער ניין טראכט ער, ער פארמאכט די אויגן, ער גייט אריין אין ישיבה, און ער זיצט מיט די נאז אראפ, דער שיפער גייט אריבער געט אים א קלאפ אויפן רוקן, זאג נאר שעפעלע, וואס ביסטו אזוי, זאגט דער ראש ישיבה, וויפיל מאל קען ער זיך מקבל זיין, איך בין געגאנגען איך האב געזען מיט די אויג, איך האב שוין כמעט געקוקט ווייטער, איך האב געווען פארמאכט. זאגט אים דער ראש ישיבה, קענסטו נישט די מעשה מיט די פוילישע גנב? פארציילט ער אים די באוויסטע מעשה, אז ס'איז געוועזן אמאל, איינער האט געהאט א געשעפט, און אזוי ס'איז געוועזן אין די היים א קליינע געשעפטעלע, האט זיך געהאט דארט אפאר זאכן צו פארקויפן, שוין געווען פארגעשריטן, האט ער געהאט אזא מאשינעלע וואס מ'קלאפט אריין וויפיל מ'דארף באצאלן, און ס'האט זיך געעפנט, ווען מ'האט געדארפט געבן רעשט, האט זיך געעפנט די לעדל פון אונטן מיט די געלט, קומט אן איינער און ער וויל זייער שטארק האבן די לעדל פון די געלט, גייט ער צו צו א קליין אינגל ער זאגט אים, זאג נאר, ווילסטו א דאלאר? זאגט ער יא, זאגט ער, טאמער גייסטו מאכן וואס איך זאג דיר באקומסטו א דאלאר, זעט ער אויס קוק, לעבן דער געשעפטסמאן וואס פארקויפט ליגט א באקס פול מיט קענדיס מיט טשאקלעדס, דו גיי צו, לייג אריין די האנט, כאפ. א האנט פיל מיט קענדיס, און דעמאלטס דער באלעבאס וועט דיר זאגן, נא וואס טוסטו? עסטו מאכן מיטן צינג ווי די פייפסטו מויל, און עסטו אריין לייגן נאך א האנט, וועט ער דיר נאכלויפן, לויף ארויס און לויף אוועק, און פאר דעם באקומסטו חוץ די קענדי וואס דו האסט אין די האנט באקומסטו פון מיר א דאלער. פרעגט די אינגעלע פארוואס נישט, ער גייט אריין, און די אלטיטשקע זיצט דארט ביים ביי די מאשינעלע און קלאפט, און ער זעט נישט מער נישט ווייניגער ווי א אינגעל לייגט אריין די הענט ווי דארסן, זאגט ער, יונגעלע וואס איז דאס? מאכט ער מיט די צינגע פֿופֿצן מאל און ער לייגט אריין נאך. ער רעגט זיך אויף אלל גייט ער ארויס און ער וויל אים נאכלויפן די אינגעלע לויפט ער איבער אדערווייל דער ער דער אינגל איז שוין אנגעקומען ווייט ער האט זיך איבערגעדרייט און ער כאפט א גוטן זעץ און ער שטעלט זיך אויף מ'העלפט אים אויפצושטיין אדערווייל דער וואס האט געגעבן פאר די אינגל די דאללער איז אריין אינעווייניגער מיט א שלעפ ארויס די גאנצע לעדל אויסגעליידיגט און אפגעפוצט בקיצור מ'האט אים געהאלפן אריינצוקומען ער קומט צוריק אריין און אזוי ער גייט אריין אויף זיין פלאץ ער זעצט זיך אוועק ער הייבט אים זיך אפ ער וואשט זיך אפ. ער געבט א קוק, ער וויל נעמען רעשט, ס'נישט דא קיין לעדל, טראכט ער, יא איז א שוטה בין איך געוועזן, זאג נאר, פאר די פאר קענדיס, פאר די פאר ציקערלעך, האב איך אויפגעגעבן די גאנצע לעדל מיט געלט? זאגט אים דער ראש ישיבה, האסטו מיט איין אויג געזען, אבער די צווייטע כאפ אריין, ליבאוותיני באחת מיין אויך, זאגט שלמה המלך, ליבאוותיני די אייבערשטער נעמט דיך אריבער אפילו נאר באחת, נאר מיט איין אויג האסטו דיך געראטעוועט, ביידע אויגן? אוודאי זייער גוט ביידע, אבער האסטו נאר געגאנגען מיט איינס?